Mäin Numm ass Malou Graciés, ech si Chef de Service vum Service Import vun der ALVA, Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire. Mir sinn hei um Cargo Center um Sennénger Bierg. Well Lëtzebuerg ass zwar matzen an Europa, mir hunn awer eng Aussegrenz mat Drëttlänner, an déi ass eben hei um Cargo Center, wou dann d'Fligeren vun allen Häre Länner Saachen an Déiere rabréngen. Mir kontrolléieren alles, wat d'EU gären hätt, dass mer solle kontrolléieren, oder wou et eng national Gesetzgebung gëtt, wat muss kontrolléiert ginn. Dat ass haaptsächlech emol déi ganz lieweg Déieren, déi erakommen. Déi ganz déierech Liewensmëttel, well engersäits muss mer kucken, dass keng déierech Kränkten do dra sinn, fir eis Produktioun an eis Déieren, eis heemesch Déieren ze schützen, an op där aner Säit de Volet Hygiène a Santé publique, fir dass déi Leit, déi déi Liewensmëttel da gebrauchen, net krank ginn. Op där anerer Säit kontrolléiere mer alles, wat Planzen, Friichten, Geméis an esou weider ass, wat erakënnt, an net-déierech Liewensmëttel, eeben den nämmlechte Prinzip. Fir ze kucken, sinn op de Planzen an op de Friichte keng Kränkten, déi eis Planzewelt kënne bedroen, an op där anerer Säit, sinn déi Liewensmëttel gesond, fir datt déi Leit, déi se iessen, net krank ginn. Wat erakënnt, gëtt e gewësse Prozentsaz physesch Kontroll gemaach. Mangoen zum Beispill ass am Moment op 100 Prozent physesch Kontroll. Dat heescht, all Palett Mangoen, déi erakënnt, gi mir kucken, Sinn d'Pabeieren do? Sinn déi Pabeiere richteg? An dann maache mer physesch Kontroll, dat heescht, mir huelen déi Paletten auserneen, mir maache verschidde Këschte maache mer op, mir schneiden déi Mangoen op, kucken, si keng Déieren drop, si keng Déieren dran, déi ebe kënne geféierlech ginn. Déieren gëtt alles gekuckt, do ass 100 Prozent Identitéits an 100 Prozent physesch Kontroll, well do kënnt de Volet Bien-être animal derbäi. En Déier wat hei ukënnt, wat net abt ass fir déi Rees, déi et viru muss maachen, dat kënnen zwou Stonne sinn, dat kënnen awer och 20 Stonne sinn, jee nachdeem wou et higeet, muss et d'Déier abt sinn fir déi Rees nach kënnen ze maachen. Dat heescht lieweg Déieren. Ass souwisou dee gréisste Risiko fir Keimen oder Viren oder aner Saache matzebréngen. Dat heescht, lieweg Déiere ginn alleguer gekuckt, déi mussen e Gesondheetszertificat hunn, aneschters dierfen déi net hei ran. Mir hu gréisstendeels hu mir Päerd, déi hei rakommen. Do ass dee gréissten Deel am Moment si Sportpäerd. Déi kommen elo, Fréijoer, Summer, kommen der ganz vill hei ran, fir hei d'Summersaison ze maachen. Mir hu 100 Kazen, déi erakommen. Mir hunn awer och Schwäin, déi hei ukommen, wat, déi dann gebraut gi fir hei ze zillen, fir eng aner Genetik dran ze hunn. Mir hunn Zierfësch, déi ukommen. De Maissom, och do kënne Keimen dra sinn, och do kënnen vrun allem Viren drop sinn, déi, wann déi dann hei an de Buedem kommen, sech do am Buedem kënne vermehren an eis Planzewelt kënne bedreeën. Dat heescht, och do gëtt kontrolléiert, ass et dat, wat gesot ass, si se richteg verpaakt, si keng, wann, jee nachdeem wéi, wann e vläicht net richteg gedréchent wier, kéint och nach vläicht eng Méck dra sinn oder esou weider. An da kënne se hiren Zertifikat kréien, hiren Importpabeier kréien an da kënne se virgoen.